Onlarça milletleň asyrlaň dowamynda kämilleşdirilip gelen tükeniksiz edebi ruhy gorudyr, ynsan aňynyň egsilmez hazynasydyr. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow. Gadym eýýämde Çar Dagly Çandybil diýen ýurt bardy. Oň soltanyna Jygaly beg diýýädiler. Alla Jygaly bege üç perzent berdi. Uly ogluna Genjim beg, ikinji ogluna Mömin beg, üçünji ogluna bolsa Ady beg diýýädiler. Jygalybeg ogullaryna, Meň ogullam, haçan-da siz dünýä geleňizde, men sizi durmuşyň gazanyny göterýän üç aýakly tagyna meňzetdim. Siziň durmuş gazanynda gaýnap, ynsanperwer, paýhasly, ruhubelent, gaýduwsyz adamlar bolup ýetişmegiňizi isleýän. Diňe şu häsiýetleri özüňizde jemläniňizden soň, Men size öz patamy bererin diýipdi. Şonda Jygaly beg soltanyň körpe ogly Ady beg. Eý, Taňrym, atamyň pennini men köňlümde, aňymda, ýüregimde saklaryn. Şeý diýip, öz-özüne söz berdi. Hawa. Jygalybeg soltan özüniň ugurtapyjylygy, öňdengörüjiligi, pähim-paýhasy bilen söweşlerde ýeňiş gazanmagy başarypdyr. Ol şeýdip, ýurduň asudalygyny gorap saklapdyr. Häli-şindi ilatyň üstüne çozuş edýän özge ýurtlaryň basybalyjylaryndan goranmagy başarypdyr. Şeýle söweşleň birinde Jygalybeg Soltan agyr ýaralanýar. Soltan ýaralandy! Soltany gorap! Soltany gorap! Soltan ýaralandy! Soltany goraň! Soltany goraň! Jygaly beg soltan. Düýş huşuň arasynda. Gaflatda ýatyrdym, açdym gözümi. Tur gapyl ýeriňden oýan diýdiler. Bilmen oýalyk-da. Bilmen düýşümde şum kysmat Alladan görgül diýdiler. Birinji bölüm. Uýatan kim? Sen näme, muny tanamadyňmy? Eý, zalim Ýurtsoltan! Jygaly beg soltan, ony men hem oýarjak. Jygaly beg soltan, tur ýeriňden. Soltanyň turan mejegi köri gaza görnüp dur-a. Ol hassa, oň jany howp astynda. O söweşde awuly okdan ýaralanypdyr. Onda ol hassalykdan gutulmasa gerek. Jygaly beg soltan, tur ýeriňden. Soltan turýar. Ol seň sesiňi eşitdi. Soltan turýar. O bize tarap seredýär. Soltan bizi görýän ýaly-la. Nirden görsün? Ol diňe biziň sesimizi eşidýär. Ajalyňa taýynlan, soltan! Ajalyňa taýynlan, soltan! Her tende bir jan bar diýip eşitmänmidiň? Kim bar bu ýerde? Kim? Şu jan biziňki. Janyňy ber, Janybek soltan!

Ýok. Ýok. Boljak zatmydarmy? Kömek ediň! Eý, Taňrym! Kömek ediň! Ne güne saldyň sen meni? Bu ne ahwalat? Kömek ediň! Ýa, meň soňum geldimi? Indi meň şöhratly başlangyçlaryň ahyry geldimi? Eýsem, meň bu bolup ýatyşym jan bilen jahanyň arasyndaky aýralykdan özge näme bolup biler? Maňa suw beriň! Suw beriň diýýän! Eý, Taňrym! Soltanym! Soltanym! Içiň, soltanym! Melhem janyňyza şypa berer. Täjimi senmi? Näme üçindir gowulaşyp gidibermeýär. Soltanym, Täji tebip, derdiňiz bilen saplanarsyňyz diýýär. Hany meni galdyryň. Heý, Jygalybeg soltan. Bu durmuşyň hüzürini görüp ýaşamak her kime başartmasa gerek. Eger ýüzüň haka tarap öwren bolsaň, Onda men saňa Taňra tagzym kylyp, oň ýoluna rowana bol diýerdim. Ýöne men Hakyň gapysyny açyp, bu dünýäň azabyndan dyndarjagyň ýokdugyny görýän. Ana şoň üçinem ajalyňa garaşyp ýatmagyňy bes edip, Soltanlygyň barada oýlansaň dürs bordy. Bilseň, seň bu bolup ýatyşyň betbagtlykdan nyşandyr. Meň ogullarym. Olar meň bilen bolman, şu agyr halyma nämäň gürrüňini edýärkäler. Olaryň ellerinden hiç zadyň gelmeýäni görnüp dur ahyry.

Göni gelen ok meni almady täji. Muňa näme diýersiň? Soltanym, siz iki dünýäň çatrygyna aralaşypsyňyz. Bar aýtjagyňam şumudy? Hany gönüle? Allaha şükür. Siz uzak ýaşarsyňyz. Bu zäherli okuň alajyny tapsa bolar. Kimdir biri size hyýanat edipdir, soltanym. Maňlaýa ýazylanyna kaýyldyr, täji. Hany, meň ogullym nirede? Ogullym. Biz bärde, atam. Meň indi.

Içimizde dönük bar oglum. Maňa indi agy-garany saýgarmak başartmaýar. Gözümi guwaralan ýaly, gözlüköre dönüpdirin. Ýok, soltanym. Biz gözlükör. Gazaply duýgularymyz biziň gözlerimizi gapypdyr. Onsoň töweregimizde bolýan zatlary seljeribem bilmändiris. Biz sizi gorap başarmadyk. Men hemme zadyň anygyna ýeterin. Hasapsyz zat bolmaz oglum. Ötert. Eý Taňrym! Maňa indi düýş bilen huşuň arasyndaky tapawudy aňşyrmaga medet ber. Allahym sizden jana gelen her jebir, her jepa dünýäniň ähli eşretlerinden ýakymly hem ýegdir. Taňrym, siz ähli zatlardan habarlysyňyz. Meň janym rahatlyk gözlemýä. Toh estapr Allah. Toh estapr Allah. Toh estapr Allah. Ady we oglum Hany, nirede sen? Hä? Kim sen? Huşummy, düýşüm? Men siziň wepaly hyzmatkäriňiz Mürzemet. Mürzemet, bu senmi? Soltanym, Siz elhenç düýş gören bolmaly. Siz ukudykaňyz gygyrdyňyz. Mirdemet, maňa suw ber. Häzir, soltanym. Taňryň beren gününe şükür. Akyl daňdan paýlanarmyş. Daň atmazdan öň gören düýşleriň hakykata ýakyn bolýanyny eşitýädim. Bu gudratly Taňryň synagy. Oň işlerine bolsa emr edip biljek bolmaz. Duşmandan siz dönükleň ýaman hasaplanýanyny bilýäňizmi? Siz meň buýrugyma gulak asman, söweş meýdanyndan gaçyp gaýdypsyňyz. Dönükleri şemme kişi tanar ýaly, ýüzlerine tagma basyň! Soltanym, biz size ençeýin lap wepaly hyzmat edip, iň soňunda-da aljak sylagymyz şu boldumy? Biz söweşden gaçmadyk. Lalaçyň dagy size nädip düşünmeli? Häzir siz sebäpli meň ýigitlem gyrlar! Soltanym! Bir rugsat bersene, şolaryň başyny alaýyn! Soltanym, biziň güýjümiziň deň däldigi köre-haza görnüp dur ahyry. Siz näme biziň adamlarymyzyň gyrylmagyny islediňizmi? Men adamlaň aladasyny etdim. Janymyzy goradyk diýip gutaryň-da! Iň ýaman ýeri, duşmanlary üstümizden güllerdiňiz. Ýok, ýok. Men janymdan geçerin. Ýöne ýüzüme tagma basdyryp ýaşaman, soltanym. Kim meň golaýyma geldi, ajaly meň elimden öler. Ine men geldim. Gözüme seret. Gözüme seret, deýýus. Men seň ajalyň. Men! Dagmany al. Beýtmäň, edýän özüňe. Diňe Ýer bolýa. Bes ediň. Şunça ýyllap goltugymda ýylan saklap gezipdirin. Size nälet bolsun. Jezalandyrmalymy? Ýa. Şowlulyk soltana ýar bolsun. Günämi ötüň. Bu bolan işleri ýene-de bir ýola jikme-jik seljermegi maňa tabşyrsaňyz, Kem bolmazdy soltanym. Rehimdarlyk sizi rowaçlyga ýetirer soltanym. Taňry sizden razy bolar. Bu betbagtlaň günäsini geçiň. Meni ýeke galdyryň. Aýdallaň barada oýlanar. Sizem gidiberiň. Bular zyndan atyň. Goý şo ýerde çüýresinler. Adybeg sen gal. Bolýa soltanym. Mürzemet ata, sizem gidiberiň. Ata. Näme boldy? Eýgilikmidir? Oglum, sen hiç zat duýmadyňmy? Ýok atam. Näme boldy? Bu ýerde gaýylganç belaň bardygy duýulýar. Hüşgär bolmaly. Hany, müjewür nirde? Men bärde, soltanym. Müjewür, meni diňle. Sen dönüklere goşulyp, meň gözüm bilen gulagym borsuň. Aýdyşyňyz ýaly bolar. Hatyrjem bolgun, gidiber. Düşündim, soltanym. Oglum Kişmir Şerraby gözden salmagyn. Aýdyşyňyz ýaly ederin. Senem gidiber, oglum. Hüňkar patyşa. Şahy älem, ataňyz size şalygyny, ummasyz baýlygyny goýup gitdi. Oň ýoluny dowam ediň. Jahan penakäri, ömrüňizi gussa bilen geçirmäň. Şa tagtyna geçiň. Bize rehim ediň! Bize rehim ediň! Ýeri, näme üçin geldiňiz? Şalar şasynyň didaryny görsek diýen umyt bilen geldik. Meň ýanyma hiç kim gelmesin diýmedimmi näme? Indi üç aýyň içidir. Ataňyz pahyr aradan çykaly bäri şu jaýdan çykman ejir baryny çekýäňiz. Ýöne hökümdar, ýurduň ne hala düşeni size mälim däl bolsa gerek. Lalaç, boýnuň soýaryn. Siz nämä düşünýäňiz? Meň ýüregimde gorky bolmaly däl. Men ýurdumy, mülkümi goramagy başarmaly. Men görýän adamlaň gözlerinde ot ýakmaly. Men hemişe özümi güýçli duýmaly. Bu sözler atamyň sargydy. Atamyň bu sözleri hemişe meň aňymda. Bu aýralykdan soň bu sözleň manysyna indi gowy düşünýän men. Şoň üçin atamy ýatlap, ejir baryny çekýän. Hökümdarym, ejir çekmäňizi goýup, Şükür kanagatly bolsaňyz gowy bordy. Eger şahy älem mundan beýlägem ýurdy dolandyrmasa, ýurtda elhençlik bolar. Ýurda eýelik ediň. Hökümdarym, ataňyz size egsilmez mülk goýup gitdi. Size ony diňe dolandyraýmak galýar. Gürleme, diňläsim gelenok. Meň ýalňyzlykda çekýän gam-gussamdan habaryňyz barmy siziň? Hökümdar, günämi geçiň. Habar bar. O ne habar? Siziň ataňyz ölmeziniň öň ýaly Çanybir soltanyna gizlin hat ýollapdyr. Gizlin hat? Kimden gizlin? Näme üçin gizlin? Oň jogabyny berjek adam bar, hökümdarym. Bu aýylganç habary size ýetirýänimiz üçin günämizi geçiweriň, hökümdarym. Hany ol adam? Biz ony zyndana saldyk. Ony maňa görkeziň. Ine hükümdar. O şu yerde. Al kömek et. Al Rani. Tur. Tur diyen sana. Kula verin. Biz ýeke galaryn. Näme üçin meni beýle gynaýaňyz? Ýeriňem, günäm näme? Hökümdaryň ogly? Näme goja garaşmadyňmy? Men seni atamyň ýanynda görýärdim. Äkidiň o ýesiri. Hiç kim galmasyn bu ýerde. Men sizi görmegiň arzuwyndadym. Ýaradan meň dilegimi eşitdi. Maňa indi ähli zatlar aýan boldy. Ýöne men bir zada akyl ýetirmek isleýän. Näme üçin? Ýedi yklymyň patyşalaryndan paç ýygnap, olary gol astynda saklanşaň, Türkmeniň il ulsuna höküm ýöremedikä? Asly Nabi siziň ataňyzyň buýrugy. Onsoň başgaça bolubam bilmez. Goja, men seň atama wepaly adam bolanyňy bilýän. Ýöne indi sen maňa wepaly bolmalysyň. Men hemişe-de siziň şalygyňyza ömürboýy wepaly hyzmat etdim. Ýöne size şuny aýdaýyn, bärde üýtgeşik bir syr ýok, hökümdar. Siziň ataňyz Jygaly beg bilen dogan okaşdy. Ana şoň üçinem ataňyz gaýdyp, türkmeniň üstüne gylyç syryp çozmajagyna söz berdi. Jygaly beg diýýämiň? Howwa, hökümdar, Jygaly beg. Jygaly beg? Kim ol? Ol Çandybiliň soltany. Oň ata-babasy ýurtlardan paç ýygnap ýören güýçli hökümdar bolanmy? Jygaly begmi, seýis bolan, seýisçilikde uly meşhurlyk gazanan. Ony il-güni özüne soltan saýlapdyr. Näme? Seýis diýýäňmi? Hawa-la. Geň görere zat ýok. Ýeri onsoň o seýis meň atama näme edip bilipdir? Bolýa hökümdar, aýdaýyn. Bir sapar seň ataň bilen Jygalybegiň arasynda güýçli çaknyşyk boldy. Biz asgyn geldik. Ana şonda leşgerlerimiz birden basga düşdi-de, az salymyň içinde. dyr-pytrak bolaýdy. Şonda hökümdarymyz özüni goraýan janpenalary bilen zordan başyny gutardy. Iki gije-gündizläp kowha-kowlukdan, gaçha-gaçlykdan halys bolduk. Türkmenleň ýüwrük atlaryndan gaçyp gutulyp bolýamy näme? Jygaly beg özüniň ugtapyjylygy bilen biziň daşymyzy gurşap aldy. Ana şoň bilenem söweşiň jemi jemlendi. Şonda men ataňyzyň ýanynadym. Ony janym-tenim bilen goradym. Göz bilen gaşyň arasy diýleni boldy. Ine birden göz açyp-ýumasy salymda, ýaş soltan Jygaly beg ataňyzyň golaýynda peýda boldy. Ataňyzyň soltanyň öňünde dyza çökenini görübem, söweşi bes etmeli bolar. Ana şondan soň daş-töweregimizi gurşap alan türkmenler edil gelişleri ýalam gürüm-jürüm boldular. Ana onsoň hökümdar meni ýanyna çagyryp, Jygalybegiň öňünde dyza çökenini gören nökerleň ählisini ýoklamagy maňa tabşyrdy. Gulak asýan, hökümdar. Ýokla bulaň baryny. Näme seredip dursuň, aňkow bar aýdanym bilen bol. Lepbeý hökümdar. Size nälet bolsun. Goranyň. Size ölüm garaşýar.

Sylaryn seni, al hanjaryňy. Seň wepalylygyňa sözüm ýok. Düş yzyma, gideli. Ine bar bolan waka şundan ybarat. Diýmek seň pikiriňçe, meň atam namartlyk edip dyza çöküpdir-dä, şeýlemi? Asyl, asyl aman sorap aýagyna ýykylyp ýalbarypdyr-da, Meni öldürme, men seň guluň bolaýyn diýip ýalbarypmok güjüge. Sen, sen bärde ýalan sözleýäň goja, men oň üçin seň diliň sowurdaryn. Men size bolan zady aýtdym. Şu zatlaryň dogrulygyna başymy goýmaga taýyn. Galan zatlar size bagly. Ýalkasaňyzam, ýazgarsaňyzam özüňiz biliň. Ýöne siz näme üçin meň aýdanlaryma ynanaňyzok? Bu aýdan zatlaryňy maňa-da aýtmaly däldiň. Indi sen ony hiç kime-de aýdyp bilmersiň. Sebäbi men seni jezalandyraryn. Saňa degişli adamlaň. Ählisini gyraryn. Hany, äkidiň muny! Hökümdar, siziň edýäniňiz näme? Saklanyň, hökümdar! Näme üçin siz maňa ynanansoňam? Hökümdar, men size ikilik etmedim-ä!

Bize habar ýetirýän şu atly bolmaly. Çadyrlar dikiňde, maňa garaşyň. Saklanmaly! Düşlemeli! Çadyrlaryňyzy şu ýerde guruň. Hökümdar, bu ýer howply ahyry. Birden bolmasy iş bolaýmasyn? Gorkma! Hiç zadam bolmaz. Meni bu eşikde tanap duratlary ýok. Men duşmany ýakyndan synlasym gelýär. Gowusy men gideýin, hökümdar. Ähli tabşyryklaryňyzy özüm bitirip geleýin. Siz gitmäň! Tüket gepiňi! Men aýtdym, gutardy. Gowusy sen goşuna tabşyryk ber. Goý, hüşgär bolsunlar. Soňam ýanyňa adam al-da, maňa goşul. Aýdyşyňyz ýaly ederin, hökümdar. Sen indi meň ýanymda görünmeseň gowy. Gidiber. Kişmiş şerraba-da aýt, Men oň hyzmatyndan razydyryn. Meň buýrugyma garaşyň. Hökümdar, Türkmenler. Görýän, kör däl. Olar bizi gören bolmaly. Goý görsünler. Olar bizi gala elterler. Hany, ura alyň.

Möhüm habar aýtmaga barýar. Siz biz bile gitmeli borsuňyz. Yzyma düşüň. Feridiň guş geldi. Görýän körden. Uçuran guşumuzdan habar geldi öýdýän. Sen malun. Bize gyssanmak gerek. Ýogsa biz daşky galaň zyndan ne geçirler? Onsoň bary gutardy. Baryny ine şu gün äkär. Ýogsa biz zyndanda şüýlemelimi? Dogry etmediň. Hemmesine sen günäkär. Men ony atdym. Geregindenem gowy edip atdym. Ýöne ony bir zat goraýan ýaly. Samramaň goý. Näme gorasyn ony? Alňasama! Biziň işlemiz ugruna bor. Birden ugruna bolmasa näme? Onda hemmämiz şu ýerde çüýremeli borusmy? Dalaşdyryjan saňa, eşitýäňmi? Işlemiz ugruna bolsa, döwletli döwran dolanar. Hany sen boluň! Jygaly begi nädip ýoklamaň alajyny özüm tapar. Gyssagly netijä gelmek nämä gerek? Gowusy, Kişmiş şerrabyň getirjek habaryna garaşylyň. Eşitýäňizmi? Oň özem şu ýerde ýaly-la. Eý, melgundan sapa galanlar diýsänim me saňa! Me! Size nälet bolsun! Baryň, gidiberiň, maňa garaşmaň. Men bulary bir ýenjip içimi sowadyň. Berekella, soragda gereginden artyk. Bir agzam gürlemedi. Kişmiş şerrap. Geleniň gowy bolaýdy. Guşuň gelenini gördük. Belki gepi şondan başlarsyň. Ýeri näme habar getirdiň? Hüňkaryň adamlary soltanyň ýanyna geldi. Alsaňa gerek bolsa, Ine bir hoş habar. Onda basym uruş bor. Biziň işlemiz ugruna. Sen olar bile gürleş, biziň ýagdaýymyzy aýt. Bu aňsat düşmese gerek. Ähli ýerde Jygelbegiň adamlarynyň badygyny unutmaň. Sen olara ähli işde bize bil baglap boljakdygyna ynandyr. Köp oýlanyp durmaň-da, alaçyny tapyň-da! Men alaçyny tapýan. Ýöne siz bar işi puja çykarýaňyz. Näme, maňa her sapar soltanyň goragyny kemeldip size ok atdyrmak aňsat düşýändir öýdýäňizmi? Maňa ýene-de bir sapar puryja beriň. Soltan menden aman sypmaz. Eý, uçan guşuň gözünden urýan mergen! Onda näme üçin seniň atan okuň soltanyň ýüregini parlamady? Menem şuny aýdýanma? Bu bizi jygaly we bir zat gorýar diýip özüni aklaýar. Bi heý boljak zatmydyr bu? Ýuwaş, ýuwaş, sen bol! Kim idäýbilse belli weli. Men seň damagyňy çalaryn, goşulma! Bes ediň! Sen öldür, senem öldür! Meni diňläň. Adybegiň ýigitleri bilen galadan çykaryna garaşmaly. Bize bolsa soltanyň bolýan ýerini anyklap, hüjüme geçmek gerek. Men bikarada Hünkaryň adamlary bilenem gürleşip ýetişerin. Adybegden başga-da galany goraýanlar bar ahyryn. Jygalybegiň bir özi on adama degýär. Men ony bilýän. Jygaly begiň başyny alsak, galaň derwezesini açmak bize kyn düşmez. Ine bi hunkar patyşaň adamy. Gulam, ýüzlerini belle. Gulam biziň aramyzda bolar. O bize goşunam getirer. Biziňki ugruna bolar enşalla. Bellediňmi? Hawa, belledim. Ýör onda gideli. Näme üçin men muny şu wagt görýän? Säher bilen getirdiler, soltanym. Soltanymyň ömri uzak bolsun! Müjewür, näme habar getirdiň? Soltanym, olar edil ajalyň gözlegine çykan ýaly, size garşy baş götermek isleýärler. Olaň depelerinden gylyjy şeýle bir batly urmaly, goý olaň hiç biriniň bir ýere ilteşip galan ýeri bolmasyn. Olaň günälerini geçip bolmaz, soltanym. Nejis haýyllar! Ýer size näme ýetmedi diýsene? Pälazanlara jeza berseňiz gowy bordy, soltanym. Menem şony aýdýan-da, soltanym. Çaltrak olaň başlaryny almak gerek. Ýöne gadyr bilmezligiň özem gowy däl. Şoň üçinem men olara wagt berdim. Peladalylar maňa garşy baş göterýän bolsalar, onda olaň buýrugy ölüm. Başgaça bolubam bilmez. Rast aýdýaňyz, soltanym, rast aýdýaňyz.

Muňada şükür sag aman bolsaňyz bolýa. Daş ýerden gelen bolmaly bular. Hawa, daş ýerden gelipdirler. Soltanym, Hunkar patyşa ilçilerini iberipdir. Goýberiň, giribersinler. Giriberiň. Hoş gelipsiňiz. Gelen döwlet diýipdirler. Salowmaleýkim. Waleýkimessalam. Myhmanlara hödür-kerem etdiňizmi? Ýok, soltanym. Bular ilki hut siziň huzuryňyza gelmek islediler. Oň ýaly bolsa diýmek bilen gyssagly habar bardyr. Diňleýän. Näme habar bilen geldiňiz? Aýdyberiň. Şalaň şasy şu haty size ýollady. Bu haty Hüňkar patyşa ölmeziniň öň ýany Hut size bermegi tabşyrdy. Biler bolsaňyz, indi oň ogly şalar şasy boldy. Indi hazan ýeli öwsüp, ýoluňyz keser. O siziň üstüňize hökman goşun çekip geler. Şu wagta çenli berilmedik patyşraşlygyňyzy ýygnap almagy, garaw görkezenligiňem janyny almagy buýrar. Ägä boluň. Dogrusy men sizden şeýleräk habarada garaşýadym. Maňlaýdakyny görübermeli orsa. Bu dünýäň agyna garasyna düşünip ýaşamak her kime başartmaz. Myhmanlara hezzet hormat ediňde, islän wagtlary ugradyň. Bolýa soltanym, edil aýdyşyňyzy ýaly ederin. Kemal Batyr, myhmanyň ýanyndan aýrylma. Olara hezret hormat et. Hünkar maňa hat ýollapdyr. O ýazan hatynda men beren wadamda tapyldym diýipdir. Diýmek ol bu dünýäsi bilen hoşlaşan bolmaly. Otuz ýyl mundan öň Biz Hüňkar bilen bir-birimiziň üstümize çozmazlyk barada äht edipdik. Indi şo berlen wadaň möhleti doldy. Sen häziriň özünde Begarslanyň ýanyna ugra. Men oňa aýtmaz zatlarymyň ählisini hat-da ýazar. Bu örän gyssagly. Bolýar, atam. Aýdyşyňyz ýaly ederin. Bolýar, sag boluň! Sag-aman galyň! Sag-aman galyň! Aýlanyp geçäýmesek bu düýelerden geçip boljak däl öýdýän. Dogry aýdýaň. Aýlanyp geçeliň. Hökümdar, Apbas hanyň adamlary sizi garşylamaga gelipdirler. Olar Jygalbegi soltan ogly Adybegiň geçjek ýoluny anyklapdyrlar. Sizem gidiň-de olaň ýanyna boluberiň. Lepbeý hökümdarym. Lepbeý hökümdarym. Ýer jygaly beg soltan, ganatyň yrlyp başladymy? Bu entek başlangyjydyr. Soltanym, biz üstümize dökülen ýagdan goranyp bilmedik. Ekin meýdanlarymyzam oda galdy. Indi biz çagalarymyzy nädip ekläris? Soltanym, bize rehm ediň, häý bir çykalga tapylmazmyka? Wah, şu zatlar bolmaz ýaly goragy güýçlendirmeli. Elbetde güýçlendirmeli. Men Çandybil ýurdunyň güýçli, kuwwatly, ýeňilmezek goşunyny jemläliň diýip, size näçe gezek aýtdym. Ýerlemimizi özümiz gorarys diýip, damak ýyrtanyňyz ýadyňyzdamy? Şo bolan gürrüňlerden soň, men sizi goramaga adam ibermesemem bordy. Her kim öz agyrýan ýeriniň gürrüňini edýär. Men bolsam, söweşde wepat bolan ýigitlerimiň enelerine näme jogap berjegim hakda oýlanýaryn. Biraz süýjüm dulmaz, Biram ajy. Indi bolsa gidiberiň. Täji gelipdir, soltan. Goý gelsin. Soltanymyň ömri uzak bolsun. Geleniň gowy boldy, Täji. Genjim oglum, senem gidiber. Bor atam. Sen gidiber. Bolar, soltan. Sen Çakan beg Mürzemet ata bilen gal. Indi bolsa ünüs berip meni diňläň. Men size şuny aýdaýyn. Bir sapar atam pahyr alma agajyny ösdürip ýetişdiripdir. Haçan-da hasyl ýetişip ýygym wagty gelende, kerwen bilen gelen ötegçileň biri bagyň ähli miwesini ýygyp gidiberen bolsa nätjek? Atam bu ýagdaýy görüp gaty gamgyn boldy. Men şonda atama, Ata, o ýapraklaň arasynda üç sany miwäň galanyny görýän diýip, almalara tarap elimi uzatdym. Atam muny görüp, begenjine, gözüne ýaş aýlap, Taňra alkyş baryny aýtdy. Taňryň gudratyna sered-ä! Bize ýetişdiren bagymyzyň miwesinden datmagy nesip etdirdi. Agaçda galan üç miwe bu ýöneligň alamaty bolmaly däl. Atamyň aýdyşy ýaly boldy. Allatagala maňa üç ogul berdi. Men bu zatlary size ýöne ýere aýtmaýanyma düşünen bolsaňyz gerek. Golaýda men ýene-de bir düýş gördüm. Düýşümde ýene şol atamyň alma agajyny görýän. Ýanymda-da ogullarim bar. Men olara, Bu alma agajyny atam pahyr ekipdi. Men bu agajyň ýitip gitmeginden heder edýän. Siz bu baga menden soňam seredersiňizmi? Bu bagda hasylam-a ýok. Hasylsyz bag näme, gury töňňedir-dä, o kime gerek? Isleseňiz, şular ýaly bagyň ýüzlerçesini oturdyp bereýin. Onsoňam, bular ýaly bag oturdanyňdan mal-mülk gowy dämi näme? Hawa, agam dogry aýdýar. Bu bagyň miwesini iýmeseň, ony idäp nätjek? Ýer-a beg, sen näme edýärsiň? Ata, malades men. Men bu baga özüm serederin. Onsoňam bagaç miwesiz däl ýaly. Serediň, men ýokarda bir almaň bardygyny görýän. Ine, täsin bir hoş habar, serediň-ä! Hemmeler agaçdaky miwäni görjek bolup seredýärler. Emma agaçdaky miwe diňe Adybegiň gözüne görünýärdi. Adybeg oglum bagdaky almany ýolup, maňa getirip berdi. Atam, alyň, miweden dadyp görüň. Oglum, sen bu almany maňa berme. Sen muny Beg Arslanyň gyzy Aýtäje dadyr. Bolýar, atam. Aýdyşyňyz ýaly ederin. Ýeri, näme aýdarsyňyz? Sizi diňläsim gelýär. Ýer onsoň Begarslan barada näme aýdarsyňyz? Men oň ýanyna Adybegi ugradýan. O meň talabymy ödärmi? Soltanym, Begarslan ynamdar goňşy. Häli-häzire çenli siziň bir aýdanyňyzy iki aýtdyrman gelýär. Dogry aýdýar. Begarslan ýagşylygy bilýän mert adam. Dag etegindäki söweşde ogluny ýitirdi, soltanym. Häzir ýeke gyzy Aýtäç bar. Diýmek, begiň Aýtäç diýen gyzy bardy. Ýeri, sen näme edmýäň, Täji? Soltanym, siz ilki bilen gören düýşümi maňa berewür diýip, Ýaradana alkyşlar aýdyň. Şondan soň Allatagala sizi maksadyňyza ýetirer. Nesip bolsa, gapyňyzda toý bolar. Garşy bolmasaňyz, Ogluňyz Adybeg üçin Beg Arslanyň gyzy Aýtäje söz aýtmana gitmeli. Adybeg bilen Aýtäji birikdirip bolsa, dowamatyňyz dowam bolar, häkimligiňizden nyşan galar. Ömrüň uzak bolsun! Saňa alkyşymyň çägi ýokdur, Täji! Bar sen git şu ýerden! Şahälem! Hökümdarym, ine şul adam bize Adybegiň geçjek ýoluny görkezer. Hany tur ýeriňden, bu getiren habaryňa seýleň galar. Şahy älem, ömrüňiz uzak bolsun. Hany oturyň. Siz maňa aýdyň. Bizi gorkuzjak. Hop saljak näme bar? Jahan penagäri. Heýde size akyl berip bomy? Biz başymyzyň täji Perwerdigäriň aýdan diýeni bilen bolmalydyrys. Men duşmanymy gördüm. Oň gözlerine garap, ondan heder edere hiç zadyň ýokdugyna düşündim. Men ertiriň özünde ýeňilmezek goşunym bilen baryp, oň ýurduny ýer bilen ýegsan etjegime gözüm ýetýär. Olara geçirimlik etmek bolmaz. Olar her hili hile gurap, atamyň başyna tor atmagy başarypdyrlar. Belki ol jadygöýlikdir? Dogrudanam jadygöýlik bolmaly. Jygalybegiň jadygöýlikden baş çykýamyka? Jadygöýlik? Muny hökümdarym, bilmedim-dä. Jahanpena käri, Jygaly begiň jadygöýleri hökman bolmaly. Hudaý saklasyn. Olardan heder etmeli. Näme üçin heder etmeli? Seň pikiriňçe, biz olardan gorkup ýaşamalymy? Men beý diýjek bolmadym, hökümdarym. Günämi etüň. Ýogsa sen maňa dil gaýtarjakmydyň, it ogly? Gamçylaň ony! Goý, akylyny aýlansyn. Şuň ýaly güjükler dowla düşüp, ýalan-ýaşryk gep ýaýradyp, goşunyň içine wehim salýarlar. At ürken ýerinden, är gorkan ýerinden diýipdirler. Ol atamy gorkuzan bolmaly. Oň üçin men senden hökman atamyň aryny alaryn. Seň gözüňde ot ýakaryn. Hawa, arymy alaryn, Jygaly beg! Bolly bes ediň. Ýola düşýär. Jygalöň bolýan ýerini anykladym. Goragynam aýyrdym. Ýolumyz açykdyr biziň. Bolşdyňyzmy? Taýýar bolamasaňyz, boluň. Ýöräliň. Wagt ýok. Ýeriňizden galmaň! Gyssanyň! Gyssanyň! Senem yzyma düş!

Garşyňyzda Soltan Nur! Buýruga boýun bolmasaňyz, ölersiňiz! Men siziň ähli eden etmişleriňize garamazdan, toba geleriňize garaşdym. Emma siz bet niýetleriňizden el çekmediňiz. Size ölüm jezasyny bermezimden öň, men siziň matlabyňyza düşünesim gelýär. Ahow, Jigel beg, sen bizi zyndana salyp, Toba getirmek niýetiň barmy? Beýle bolsa sen gaty ýalňyşýaň. Men indi ýaşama däl. Öýlenmek niýetimem ýok. Ýeri muňa näme aýdarsyň? Men henize çenli öz içimizde il-gününi, ýurduny ikilik eden dönükleri görmändim. A-how, bekge çawuş, sen näme aýdarsyň? Ataň pahyr, gowy adamdy. Ýeke ýalan söz aýtman bu dünýeden ötdi bende. Howwa, sen adamlary özüňe hyzmat etdirmegi başarýaň Jygelibeg. Atam pahyr size ömür boýy hyzmat edip ýeke melleklik ýer gazandy. Muňa näme diýersiň? Biler bolsaň oňa şo melleginden başga hiç zadam gerek däldi. Maňa indi Döwletli döwranyň dolanyp gelmejegini men bilýän. Şoň üçin hem maňa seň söhbetdeşligiň gerek däl. Näme jeza berjek bolsaň ber-de dyn. Ýeri, sen näme aýdarsyň, kazy? Gamly günüm gamlandyň, şatlygymda güleniň ýadymda. Men seň ähli eden etmişligiňe garamazdan, günäňi geçmäge taýyndym. Ýöne geçmediňiz-dä! Men siziň akyl-paýhasyňyz bolup, size nijeme ýyllar wepaly hyzmat etdim. Ahyry sizden alan sylagym şu boldumy? Meň günäm näme? Düşündir maňa! Ýalan sözlemekdenem bir beter günä bomy? Sen hemişe ýalan sözlediň. Sen şu wagtam ýalan sözleýäň. Seň günäň belli. Jezaňy çekersiň. Sen Saňa nälet bolsun! Men saňa çagalygyňdan seretdim. Sen özge ýurtdan gelenem bolsaň, şu ýurduň duzuny iýip ulalansyň. Näme, Hüňkar patyşa wepa berip, ondan gowulyga garaşdyňyzmy? Meň hemme zatdan habarym bar. Siz maňa dönüklik etmediňiz. Siz ýurduňyzy satdyňyz. Dymýaňyzmy, haýyllar? Güm ediň-de äkidiň bulary, daşky zyndana salyň, goý çüýresinler şo ýerde! Begim, Begim, dag etegine goşun gelip saklandy. O goşun nireden gelipdir? Bilmedim, begim. Ýöne niýetiniň gowy däldigä görünýär. Hany, yzyma düşüň! Ahaw! Siz niräň adamlary borsuňyz? Daşymyza goşun aýlaýaňyz. Biz bilen söweşme hyýalyňyz bar ýaly-la. Adybeg, sen daş-töweregiň gabanly. Ýigitleň bilen ýaram taşsa-da, gowusy bize boýun bol. Ahow, sen nämeler samahyllap dursuň? Siz duran ýeriňizi unudýaňyz. Başsyz galmajak bolsaňyz, ugurly boluň! Hökümdar, sag tarapdan goşun gelýär. Bizi gabaýarlar! Bizi gabaýarlar! Hemmeler aýdyň! Goý yza çekilsinler! Yza gaýdyň! Hasan Aly! Ahow, Hasan Aly! Näme habar? Hasan Aly, hökümdar bize yza çekilmegi buýurýar. Onda gideliň!

Zyýan ýok, Çygaly beg, zyýan ýok. Men ýene hökman gelerin. Şonda ýurduň başyňa ýumuryp, sen bilen doly haklaşaryn. Hany uralyň! Boluň tizräk! Yza galma, gyssanalym, Ýagna galaýmalyn. Täji. Täji. Saklan. Seňem gürrüňimiz bar. Täji. Sen haýsy bagyň almasyny ýoljak bolýaň? Ol bagyň almasyny eýýäm ýollan bolsa näwlýa? Hä? Biz o bagda alma göremzoga. Ony diňe täji görýär. Taňryň gudratynyň çägi barmy näme? Ýalkansaň, eliň degren zadyň keramat bolar. Ana gelýär. Bar gürleş. Näme üçin men? Bar diýdim, bar! Bu ýerde kim bar? Bagda galan ýek almany ýolmak külli günädir. Oň günäsi nämede? Bu bagyň eýesi haýatda diri bolan bolsa, sen ony ýolmaga hetdedi bilmezdiň. Biziň hemmämiz Ýaradanyň penasyndaky adamlar. Panyda-da, bakyda-da diňe O biziň hak eýämiz. Betbagty bagtyýar edýän Hökmürowan Alladan özge güýç ýokdur. Seň eliňde dutar bar. Men gözelligi wasp edýän. Wasp et onda gözelligi. Çalan sazyň ýarasa alman galdyryp giderin. Ýöne sen ony başarmarsyň. O näme üçin başarman? Saz çalmak üçin ilki sen ynsan bolup dogulmaly. Men seň kimdigiňi tanadym. Indi bolsa sowul ýolumdan. Sen menden aňsat sypmarsyň täji. Men seň yzyňdan galman. Biz ýene-de görşeris.

Sen menden näme eşidesiň gelýär? Sen bize has wajybyny aýt. Özem aýylganç bolsun. Edil gylyç syryp, çapyberer ýaly bolsun. Aýtsaň-a derdiň ýeňlärdi. Bolmasa sen how, biz bile gürleşmägem goýup barýaň. Size meň derdimiň dermanyny tapmak kyn düşmese gerek. Olaň sany edil şu asmandaky ýyldyzlar ýaly Köpelip gidip barýar. Goý köpelsin. Biz seň ýanyňda ahyryn. Hyzmada taýyndyrs. Biz seň derdiňi hemişe bile çek, şehzad beg. Ondan arkaýyn bol. Şu topragyň goragyny alyp bilsek armanymyz bolmaz. Beg Arslanyň mülkünde köpek renersin, begim. Biz oň gyzyny halas edipdik, ýadyňdamy? Aýtäçmidi gyzynyň ady? Hawa, Aýtäç bolmaly. Gaty dogumly gyz. Hawa. Aýtäç bilen duşuşygym tötänden boldy. Şonda ýigitlem bilen beg artynyň adamlarynyň daşyna halka guran talaňçylaň üstlerinden bardyk. Aýrylyň nejis. Aýtäç üstüne abanyň howpdan şeýle erjellik bilen çykmagy başardy. Oň dogumlylygyny görerler haýran galdylar. Şo pursat menem ýigitlem bilen söweşe girişdim. Çaknyşyk uzaga çekmedi. Talaňçylar gelişleri ýaly ýene-de ýitirim boldular. Siz meň namysymy gorap, meni ölümden gutardyňyz. Sizi Alla ýalkasyn. Men muny hiç haçan ýadymdan çykarman. Biziň obamyza myhman bolman gitme. Aýtaş. Obaňyza soň ýene-de bir gün bararyn. Goý, ataňyz meň öňümde özüni borçly duýmasyn. Alla sizi gorasyn-la hernä. Alla ikimizi bile gorasyn. Sag-aman bar. Aýtäjiň husny-jemaly meni özüne bendi etdi. Men şonda, Eý, Taňrym, her näçe agyr bolsa-da, meni yşkyň derdinden halas eýle. Ýogsa janymyzda, köňlümizde, gözümizde diňe yşkyň ody ýanar durar. Onsoň neneň edip il derdine ýarap bileris diýip, öz ýanymdan oýlananymy duýman galypdyryn. Ýöne her näçe jan etsem-de, Aýtäji unutmagy weli, başarmadym. Güpürdiň, güpürdiň, at gelýär. Çykalyň han, kim gelýär? Gyratyny sesçe dik, Gyzyl donun ýykja dyk, Ady belli, han ýigidim, Jan ýigidim, beg ogly, Ady beg gelýär. Ýetdiginde ýel ýetmezdi Ýedi urganyň, Ýedi baýryň gurduna meňzär är-ýigitleriň. Ýedi kişi bilen gurlandyr altyn ýaýyň. Atan okuň ýüregimize, aldyň sabyr-kararyň. Ýel ösdi, ýagmyr ýagdy, ýüňi gopdy. Aý, täç, seni ejeň çagyrýar. Çaltrak gel diýýär. Ýedi gaýta bardym, gaýra döndüm. Senden artyk ýar görmedim, dolandym. Seniň geldigiňde durma döwlet ýagşy. Duşmandan dönmese, gaçmasa, ärlik ýagşy. Ne diýer sen, ne söýler sen, köňlüme ne hasrat getir sen. Gara dagym, beg ýigidim, gussa çekip söwdügim. Seň barlygyňda zardyryn. Görmesem bir kördürün. Taňrym, gowşur ýaryma. Döwlet gonsun başyma. Agyr günde azaşdyrma. Dertli günde daşlaşdyrma. Kadyr beren datly janym, beg ýigidim. Jan ýigidim, saňa gurbandyr bu başym. Aýtäç! Eşdeňokmy gyz? Sen bu ýerde näme işleýäň? Seni ejeň çagyrýar-a. Eşitdim-le gyz. Ýör gideli.

Goly bilseg-ä özümizdir. Hany gel görşeli. Agaman geldiň bilin. Ýör hany öýe gireli. Saklaýan Halysynyň erkini berjek birre ho! Sen meni bärde göreniňe geň galansyň. Atama-da hiç zat aýtman gaýdyberendirin. Näme? Seň ho aklyň ýerindemi? Sen alada etme inim. Men işlemi diýnip derrew yzyma dolanaryn. O nämäň işi? Aýtmyşlaryna görä, bu ýeriň mallary gaty gurat diýýärler. Söwda bilen meşgul bolmak isleýän. Ýeri seň nämäň ýetmeýär, agam? Dünýe maly dünýede galar diýip eşitmänmidiň näme? Entek maňa akyl öwrederden sen ýaşsyň inim. Onsoňam men saňa şuny aýdaýyn. Eger atamyz meň bärik gelenimi bilip gaharlanaýsa, men seň ýeközüň goýberesim gelmek diýmeli borun. Eşitýäňmi, Çakan beg? Agam maňa atamyza ýalan sözlemegi tabşyrýar. Oňşar ýaly bolsa oňşaýyn, how! Ýok, agam. Sen näme diýseň diý. Ýöne maňa ýalan sözle diýme. Men atamyza ähli zady bolşy ýaly aýtmaly borun. Ýeri, men size nirde nuşupdyryn diýsene. Saňa şuny aýdaýyn, agam. Söwda etmekçi bolsaň, söwda edýän adamlaňy razy etgin. Abraýymyz-a gowy däl. Ýör-ow inim. Sen meni kim hasap edýäň? Bolşuňyz nähili-aý? Kejeleşip durmaň-a. Oňşaýmaly bor-da. Dur Çakan beg. Goý oňuşmasyn. Onda şeýle, sen meň işleme goşulma. Menem seň işleňe goşulman. Ýok agam. Munyň bolmaýa, men seň işiňe goşularyn. Senem meň işime goşularsyň. Sebäbi sen meň agam ahyry. Muňa seret. Hany gel men seni ýene bir gezek gargylap Şeýdiň da-how. Aý, körpe zordur. Ene, munyňyz bolýa. Hany ýörüň, duz tagam dadalyň. Eý, Taňrym, meni Adybegden aýyrma. Goý meň galan ömrüm şoň bile bagly bolsun. Nartäş sen bärdemidiň? Hany içmekleň birini al. Men gijäni daşarda geçirmeli. Tüweleme, myhman bar gelip dur. Olary garşy almaly. Bolýa häzir, begim Adybegiň gelmeginden hiç bir üýtgeşme tapmadyňmy? Jygaly beg goşun üçin menden adam sorady. Ýurduň bähbüdi üçin oňa adam bereris. Gerek bolsa, at-ýaragam bereris. Jygaly bege men oglanlykdan belet. Oň ýersiz-ýere oýlanyşyksyz iş etmejegini bilýän. Jygaly beg meň gadyrdan dostum. Goýaň, jany sag bolsun. Jygaly beg Biziň gyzymyzy görsün diýip, Adybegi seň ýanyňa ugradan bolmaly. Mundan öň Adybegiň çapar bolup seň gapyňdan geleni ýadyma düşenok. Bu ne gep boldy? Eger şeýle bolanda, munda geňlär ýaly näme bar? Gyzyň bolsa gapyny kakan tapylar-da. Beýle zatlar seň kelläňe nireden gelýär? Haýran galaýmaly. Adybeg ýaly ýigit barmy näme? O biziň gyzymyza ýar bolsa, armanyň näme? Begim, onsoňam bir zady ýatdan çykarma, ol Jygalbegiň ogly, ynha, nesip bolsa, ýurda soltan bolar. Han Aýlawul gürrüňleňňi bes et. Sen näme diýjek bolýaň? Gönle! Begim, başymyza döwlet guşy gonjak bolup durka, sen ony uçurarsyň öýdüp gorkýan. Ýeke gyzym bar diýip, Jygalbege ýok diýäýmegin. Gapydan gelenleri gaýtaryp, gyzymyzy garrytmabilseň ýagşydyr. Gyzymyzyň ykbaly maňa-da biparh däl. Özüm çözerin. Ah-ow, halaýyk! Görşüňiz ýaly, Jygaly beg soltan siziň islegiňize kanagat etdi. Hiç haçan siziň raýyňyza garşy gitmedi. Gaýta siziň asuda durmuşda ýaşamagyňyzyň aladasy bilen boldy. Häzirem biz şo aladalar bilen şu ýere geldik. Kim ýurduny gorap, söweşde jan berse, şolam şehitdir. Biz häzir gündeki hyzyrdylarymyzdan, gaflatdan çykyp, öz asudalygymyzy goramaly. Yhlas gylyjyny berk ellerimizde tutup, ýurdy goramaly. Halaýyk, ýöne indi garylman-gatylman, Biriň onda, biriň munda bolup, ýurdy goramak başartmagym ha diýýän. Çakan beg, sen näme diýjek bolýaň? Hany gönlesene! Gönlesem, bu hakabaşlygyňyz bilen süýşüp gelen ýagyň obaňda tozan-turzanyny duýman galarsyň. Bi ne gep boldy, Çakan beg? Ýagyň tozan-tuzuryşyny biz göre-göre gelýäs. Ýöne şu gezek weli, agzymyz ala bolsa başartmaýar. Edil şu pursatdan bize birikmek gerek. A-haw, Çakan beg, men söweşde başym goýaryn. Waý, Kim siz? Gorkma, Aýtäç, maňa öýüňizi görkez. Men seň ýanyňa gelin. Manyň maksady belli. Olar içimizde agzalalyk döredip, bir-birimizden bizi daşlaşdyrjak bolýarlar. Ahow, halaýyk! Siziň ähliňiziň ýolda bolan söweşden habaryňyz bar bolsa gerek. Şondan soňam şeýdip garaşyp gol gowşuryp oturmak bolarmy? Tizräk öz ýigitleňiz bilen ýol şaýyň. Aýtäç gyzym. Sen näme beýdip dursuň? Geläý biziň ýanymyza gyzym. Geç balam. Wah, aýlanaýyn, agtyjagym, balam, täjim. Agtyjagyma ak pata ber, balam. Goý, bagt açylsyn. Alla seň ömrüňi uzak etsin, Aýtäç. Ýaradandan bagt paýyňy alarsyň enşalla. Men siz barada köp zat eşitdim. Gudratygüýçli Taňrym siziň dilegleriňizi kabul edýämiş. Siz isleseňiz, gün çykyp durkada ýagmyr ýagdyrybilýänligiňiz barada eşidipdim. Hatda asmanda guş bolup uçup bilýänligiňiz barada aýtdylar. Toba, toba! Seň bu aýdanlaň şeýtanyň gulagyna bir ilmäwersin. Aý, Täç, nämeler diýip otyrsyň? Gürlemän otur! Käýemäň, enesi, goý diýsin. Maňa Aýtäjiň kalbynyň päkligi ýaraýar. Ine, bul almany, Aýtäç, men seň üçin getirdim. Sen ýöne muny iýgin. Ýeke özüň iýgin. Hiç kime bermegin. Hökman iýer. Ýeke özüm iýer. Hiç kime bermen. Sizi Allah ýalkasyn. Taňrym seni öz penasynda aman saklasyn. Aýtäç, bar indi işleň bilen bol. Sen näme otyrsyň, gyz? Bar senem. Bor, ene. A-how, halaýyk! Jygalbeg soltanyň erkine tabyn bolup, ýiti gylyç biziň ýalňyz goragçymyz bolmalydyr. Öňümizde bize uly söweşler garaşýar. Men siziň ähliňizi ýurduň asudalygyny goramaga çagyrýan. Biz ýeňilmezek goşun dörederis. Siz gerçekler ýol şaýyny tutup, Meň bilen söweşe gidersiňizmi? Seni Taňry ýalkan bolmaly, aý Täç. Hany, Täjiň beren almasyny bize-de görkez-de. Näme eliňde saklap dursuň, getir, göreli. Alyň gyzlar, göräýiň. Dur, ellemek bolmaýa. Sebäbi Täji almaly, aý Täç. Ýeke özüniň iýmelidigini aýtdy. Onda iý-dä, men seň şu almany iýeňden soň nämeleň bolup geçýäni göresim gelýär. Hawa, bu almada nähilidir bir üýtgeşik güýç bar ýaly. Ýogsa Täji seň almany ýeke özüň iýmelidigiňi nygtap aýtmazdy. Aý, Täç, iýäý-dä! Bol gyz, iýäý-dä, göräýeli. Bolýa gyzlar, iýeýin.

Jygalybeg soltanyň ogly Genjim beg mal söwdasyny edýär. Bu düýeler şoňky. Elbetde bolar. Gaýtar, gaýtar şo düýeleri. Bar ýygnan mallaň şularmy? Ýok, ýeke bular däl. Aňyrda ýene-de bar. Ýene-de bar bolsa ýör, görkez, söwdalaşaly. Çakan meg, men bilmez ýaly atam size näme iş tabşyrdy? Saňa aýtman gizlin saklar ýaly bärde bir üýtgeşik syr ýok, Adybeg. Beg Arslanyň gyzyny sorady. Näme? Aýtäçmi? Meň bilişime görä, Beg Arslanyň ýeke gyzy bolmaly. Näme, oň ady Aýtäçmidi? Kim üçin soradyňyz, Aýtäçi? Kimi bagt üçin? Aýtäçi seň üçin soradym. Ynha, nesip bolsa toý tutarys. Ana onsoň Beg Arslanyň gyzyny bagryňa bassa ýatyber. Näme üçin menden hiç zat soramadyňyz? Aý-how! Şeýdäýmeseň seň öýlenme netiň ýog-a. Onsoň Begarslanyň gyzyny saňa mynasyp gördük. Näme, biz telek iş etdirismi? Soltanyň aýdany bilen bolmaly. Begim! Begarslan görsün diýýä sizi! Men ine bu taýlary eneleri bilen Jygalbegiň ýylky sürülerini ugratmakçy bolýan. Belki özüniň ömür boýy gözleýän atyny şu taýlaryň içinden tapar. Biziň ikimiz ömrümizi şu bedewleň yzynda geçirdik diýsek dogry bolar. Ýöne Jygalbegiň ata seredişi üýtgeşikdir. Atama siz uly hormat goýýaňyz, sizi Alla ýalkasyn. Heý, bulara bir serediň-ä. Näme aglaşyp gelýärkäler, how? Näme bolduka? Hojaýyn! Hojaýyn! Olaý ýene gelendir. Kim geldi? Gaplaň geldi. Näçeräk mal getirdiňiz? O gapla sürimiziň ýarsyny parçalady. Ana biz galanyny sürüp alyp gaýtdyk bärik. O beladan dynma ýokmy bize, hojaýyn? Heý, bir alaç tapylmazmyka? Alňasa bermäň, bir alajy tapylar. Galan mallary oba tarap sürüberiň. Men Mergenleň ugruna çykaýyn.

Saklanyň! Ol şu ýerde bolmaly. Naýzany geçir. Yzyma düşüň.

Ýer nädýär? Gowama garaňky, hiç bir zat saýgaryr ýaly däl. Hany göreýin, bir çykalga bar ýaly. Hany? Bu nädip çykalga? Ine saňa çykalga. Gowaň agy samandan doly. Otlarys. Tüssä boglup gaplaň çykar. Şo wagtam jan alarys. Hum. O saňa towşan däl-ä-how. Gaplaň ol, ýyrtyjy haýwan gaplaň. Bolýar-how, aýtmadygym. Getirdiň hany. Başga çykalgamyz bolmasa, otla. Yza çekileliň. Yza çekiliň. Yza çekiliň.

Waleýkim essalam. Sag-aman geldiňizmi? Men Baýlybegiň atlylaryndan. Men öz gerçeklem bilen bir jan, bir ten bolup, ýurdy goramaga geldik. Biz Jygalbeg soltanyň hyzmatynda durarys. Ady beg, sag-aman geldiňmi? Hany, gel hany! Salowmaleýkim, agam. Waleýkim essalam. Sag-aman geldiňmi, inim? Bar, atamyz garaşýar. Tüweleme, berekella, oglum! Her işini bitirdiň. Daşyňa gerçek ýigitleri ýygnamagy başardyň. Beg Arslan meň guda-garyndaş bolaly diýenime razylyk beripdir. Hawa, soltanym. Nesip bolsa toý sähedini tutubermeli. O size ýene-de hyzmatyny gaýgyrmajakdygyny aýtdy. Enşalla, Beg Arslanyň gyzy Aýtäç bilen seň toýuňy tutarys. Aý, tüweleme, toý bolsun! Meň islegim, ata-baba ýoluny dowam etmeli. Şo ýol bilen hemişe dowamat dowam bolmaly. Be, maňa aýdylan sargytlar. Menem muny size ýetirýän. Atam, köne gatnaşyklary, köne ýollary dowam ederis enşalla. Ýöne häzir Hüňkaryň goşunyna garşy bize güýç toplamak gerek. Enşalla toplarys. Soltanym, gelen mähelle sizi görmek isleýär. Siz baryberiň, menem bararyn. Adybeg bilen meni ýeke galdyryň. Men munsaň oglum. Köpden bäri aýdaýyn diýip ýördüm. Seň Çardagly Çandybil ýurduna soltan bolmaly wagtyň geldi. Atam, ýöne siz barkaňyz, men nädip soltanlyk jygasyny başyma geýip bilerin? Men gojaldym, oglum. Maňa indi soltanlyk başartmaz. Sen maňa düşünmeli. Men sen barada ýaşulylar bilen maslahatam etdim. Olar meň bu aýdanlammy golladylar, düşünýäňmi? Men muny başarman. Bu ne gep boldy? Başararsyň. Başgaça bolubam bilmez. Sen ýurda soltan bolmaly. Ýurduň asudalygynyň ähli zatdan ýokardygyny men bilýän. Ýöne men siz ýaly bolup bilmen, atam. Maňa oýlanmak gerek. Oýlanyp oturara wagt ýok, oglum. Sen meň diýenim bilen bolmaly. Men şeýle netijä geldim. Sen ýurda soltan borsuň. Onda-da adyl soltan borsuň. Indi bolsa, ýör gideli oglum. Bize garaşýarlar.